Hi nulepa le nau hna, atutan ah zei kong dah kan i hrawm hna lai ti si ahcun Takhin Aung Min timi Chin pasal ṭha a tuanbia kan vun i hrawm ṭhan hna lai i Takhin Aung Min timi hi a theimi zong tampi kan um kho men. Cun a thei lomi zong tampi kan um kho men. Mizei Zeitluk in dah Chinmi caah Laimi caah rian a ṭuantu pasal ṭha a si timi kha atutan ahhin vun i hrawm dingah ka vun duhmi a si i, hi ca kan relmi chungin kan vun i hrawm hna lai. I a tuanbia hi a tawi fiang taktak tein kan vun i hrawm hna lai i, hi a tuahmi thil tampi Laimi caah Chinmi caah a um. Hi tikhin Aung Min timi a min tikhin an tinak zong hi zeiruang dah a si. Cun Aung Min an timi a min taktak hi tah tikhin Aung Min a si taktak maw timi kha a min zei kan ti lai zei bantuk min dah an pek ning a si ti bantuk a tuanbia pawl kha tutan ah hin hrawm ding a duhmi a si. Hi tikhin Aung Min timi pa hi khoika khua khoika peng dah a ummi a si kan ti si ahcun anih hi Mindat peng a si. Mindat peng a si i a pa hi Pu Ki Phe a si i a, a nu hi Pi Ngai, Ngai Hnim, Ngai Hnim a si. I uh, a min cu uh, Tikhin Awmin tiin a tuanbia hin an hoi ṭial i a chuah ni thla hi thongkhat zakua kum hlei riat February ni hlei nga khan a chuakmi a si. Hi kan chim cang bantuk in Mindat peng ah a chuakmi a si i, i a min taktak hi uh, Tikhin Aung Min. Tikhin timi cu upatnak ah a min uh, a rianṭuannak ah an pekmi a si i, Aung Min timi cu uh, a min taktak a si lo. I a min taktak cu how da si ti sih cun Ki Phe Ling ti a si i, cucu Ki Phe Ling timi cu uh, khoika dah siang kai kan ti si ahcun Mindat vomtu i thilin sianginn ah a kaimi a si. I anih hi thongkhat zuk kua sawmthum, kumthum March thla ahhin Mindat peng Matung nu khua ah an tuahmi Chin Tawng rualremnak bu an timi ahhin amah hi secretary chung ṭuan. Laiholh kan chim cun secretary an rak thimmi a si. I cu ni i secretary an thimni thawk in hin U Chit Hlai timi GCBA le cun Paguku Yinan Chawng i idohnak Bama Asiyayung hna he hin pehtlaihnak an rak ngei ti si. I Chin Tawng rualremnak bu secretary a tuan sinin hin Bama a si a yung timi ha hin pehtlaihnak an ngei, a fawinak kan chim si ahcun. I cu thawk in a min cu Takhin Aung Min tiah rak thlen a si ti kha si. I cu hlan a min cu a ngakchiat lio a min ahcun Ki Phe Ling ti a si nain Bama a si a yung an timi bu i pehtlaihnak an vun ngeih hnu i a chung i rian a vun ṭuan hnu in khan Takhin Aung Min tiah a min an thlenmi a si ti kha a tuanbia kan rel tikah hmuh khawhmi a si. I anih hi Kawlram chungah Laitlang ca zei bantuk rian dah a ṭuan ti kan zoh si ahcun department so nine to one chungah i tel ve dingin Kawlram siangpahrang hoiti ko si law parliament ah hin tlangcungmi hna aiawh in i tel ve ding in le cun sianginn ah kawlca cawn ve ding in a haltu rak si. Hi kan nolh rih a si ahcun department 921 chungah Chin Hill zong hi i tel ve ding in cun a pahnihnak ah Kawlram sianginn Kawlram siangpahrang parliament ah tlangcungmi hna aiawh in i tel ve ding cun a pathumnak ah sianginn ah hin kawlca cawn ve ding in khan a rak haltu hna a si. I uh, annih chan hrawnghrang ah hin Mirang nih an rak kan uk lio chan a si anih hi pasal ṭha Mirang hna sal chungin Mirang hna uknak chungin luatnak uh, a kan petu luatnak lam ah biatak tein rian a ṭuantu pasal ṭha a si ti zong kha a tuanbia kan rel tik ahhin kan hmuh khawhmi a si i oh, cu kawlca cawn ding te bantuk te hna Cun zei kan ti lai tlangcungmi hi siangpahrang parliament aiawh in tlangcungmi hna i tel ve ding ti bantuk te hna pawl a halmi chungah hin i Mukwe Mangki Bawi nih a auh i mah he pehtlai in hin Mukwe Mangki Bawi an timi nih a auh i Mindat Kanpalet peng i mipi mizapi hna he khan Hmunkhat te ah Kanpalet ahcun meeting i tonnak an rak ngei ti si. Hi cu lio ahcun ka chim cang bantukin Kawl nih an rak kan uk lo lio, an kan uk hlan hoi ti ko a si lo, Mirang nih an kan uk lio chan kha a si i tlangcung mi hna i i rualremnak bu nih an herhmi thil pakua kha an herhmi thil pakua kha an langhter Mirang hna sinah. Hi Mirang acozah nih Cucu an herhmi thil pakua an halmi pawl cu an cohlanpiak duh lo ah an kan cohlanpiak duh lo ahcun sandah kan piah hnawh hna lai cuti cun kan tuah te hna lai ti kha simanking an ngeih ciami amah nih a rak timhtuahpimi hna a rak si jungmi hna kha a si i Mirang cozah sinah an hun chim piak taktak an hun chim taktak tikah hin an halmi hna Mirang cozah sin an hun chim taktak tikah hin an cohlan piak duh lo hna ca cu meeting lio bak ahcun sandah an piah hna i boycott an tuah hna i cu tikah mizapi nih an au an khuang hi tiah lung la thing he phunphun in itlaih in khan Mirang pawl cu an au khuan hnawh hna ti si. I Mirang bawi pawl nih an ṭih tuk hna caah zan khmui lak piah zan ṭim pi ah khan kampalet in mukuai ah an tli colh ti si. I chim duhmi cu hika zawn ah hin Tikhin Aung Min timi hi Laimi kan caah tlangcung mi hna rualremnak bu nih kan herh te an timi thil pukua an suahpimi hi Mirang hna bawi sinah an chim tikah hin Mirang nih an rak cohlanpiak duh hna lo i a rak buaihnawh hna tu, a rak ṭhihruaitu hna a si ti kha a tuanbia philh awk ṭha lomi a si. I cu thawk in cun Chin miphun rualremnak bu cu Mirang pawl nih cun a dik lomi bu a hlan lomi bu tiah thawng an rak thanh i hruaitu hna kha thong an rak thlak dih hna ti si. I hruaitu hna kha a changchang in an tlaih an tlaih hna thong ah an thlak dih hna i i hruaitu kha Hakha ti bantuk Falam ti bantuk Tidim ti bantuk thong hna khan an thlak an thlak hna i cu hnu ah a donghnak ahcun Mincian ti bantuk, mandale ti bantuk a hnu bik ahcun kaṭa thong tiang kha khan an kuat hna, an phan ti si. Hi thong kha zuko sawmli le kum hnih kum ah hin Japan nih vanlawng in uh, cu thong inn cu bom a thlak ruangah cucu thong inn vialte cu ai hong dih i uh, vanchiat le vanṭhat tiah uh, annih zong cu thongtlaknak in uh, Japan pawl nih bom an thlaknak ruangah khan a rak luatmi a si ti kha tuanbia kan rel tikah kan hmuh khawhmi a si. I Mirang acozah nih hin Chin miphun rualremnak bu cu a dik lomi bu ah an thanh i hrawh awkah tiah an i zuam i cuticun uh, buai lulh in an rak um ti si hi chan lio ah hin cun cu lio ah cun cu lio ah cun Facang ti bantuk, ar ti bantuk, cite ti bantuk te hna pawl kha kuli phorh te hna zong kha heh tiah Mirang cozah nih phorh piak ding in an rak tlaih hna lio chan kha a si. Cuticun an duhnak poah an hruai hna. Hi kha te hna pawl zong kha duhlonak biatak tein a rak langhtertu hna hruaitu ah Takhin Aung Min timi a rak i tel ti kha tuanbia kan rel tik ah khan kan hmuh khawhmi a si. Cun Mandalay i DIA ralkap ah Tikhin Aung Min timi cu cu hnu ahcun a lut i Pu Vom Tu Mawng tibantuk cun Pu Mang Khing tibantuk Pu Ham Bung Thang hna he i komh in khan Khualram remdaihnak timi khuami hna lunglawmte le hnangam tein khua an sak khawh nakhnga uknak khawngsil pakhat kan dirh lai an ti cucu an hun dirh ti si. I cucu an dirhnak ahcun amah zong cu chungtel ah an thim ve i cucu uknak, ramkhel rian tibantuk, ralvennak, tuahnak bu tibantuk ahcun amah zong cu aa tel ve i i biatak tein a hlei in caban dohnak zong ah amah hi a rak i tel ve ti si. I thongkhat zukua kum nga in thongkhat zakua sawmli kum sarih kum tiang hi Laitlang i phahsah phahlah timi ah hin amah cu secretary chung ṭuan rian zong kha a rak ṭuan ti si. I Kawlram luatnak hmuhnak caah Mirang kut chung in Kawlram luatnak kan hmuhnak hnga ding caah tiin Tikhin Aung Min timi he teh biatak tein a rak cawlcang taktakmi, a rak cawlcang pengmi a si ti si. Hi thongkha zukua sawmli kumruk kum hrawnghrang ah hin U Pu Vom Tu Mawng le U Ba Sai te hna he hin chaklei Laitlang an tlawng i cucu amah tikhin Aung Min te bantuk, cun U San Htun te bantuk te hna he hin annih hi thlanglei khuapi le khuate ti bantuk hna kha he tiah kaza kip ah Mirang hna kut chungin an luat khawhnak hnga ding caah ti zong in a cawlcang ah a rak tlawng a rak tlawng lengmangmi hna khuapi ha khuate ha a rak hlat lengmangmi a re thai taktakmi an si ti si i Mirang sal chungin luatnak hmuhnak hnga ding caah hin biatak tein kan chim cia bantukin chimphuannak

a tuanbia kan rel tikah hin kan hmuh khawhmi a si. Hi Channel Aung San nih hin Mirang nih luatnak an kan pek duh lo ahcun duhlonak kan langhter lai tiah an timi thawngpang hna kha uh, annih zong nih an rak theih ve te. Cu ahcun General Aung San hruaimi phahsa phahla phu he pehtlaihnak an tuah e cucu Chin ram ah phahsa phahla bu zong cu amah thawng in rak tuah a si ti kha a tuanbia kan rel tiah kan theih khawhmi a si. Hi thong khat zakua sawmli kum riat in thong khat zakua sawm nga kum riat kum tiang hi matupi la kan palet ah hin tangka vuan thok timi a tuan ne cu hnu ah cun thong khat zakua sawm nga kum riat kum ah hin cu rian cun aa phuak e than sin timi phasa pha la ah a lu ti si i uh, a tuanbia rel ti khan a thil tuahmi kha thil tam taktak a um uh, Chinmi ca uh, Laimi ca ah hin rang hna sal kut chung kan luat khawh nak hnga ding ca ti hin batak ten rian rak tuan mi a si Myanmar Socialist Lansin Party zong ah hin thongkhat zakwa somruk kum sari kum ah hin mindat peng Patient Council ti mi Tawngtu Letama Council ti mi ah hin amah he lutlai a rak ṭuan bel, chung ṭuan a rak si bel ti kha a tuanbia kan rel tikah hin kan hmuh. Cun Revolution Council Advisory Chin Special Division Secretary of Administration ti bantuk mah te hna zong ah hin chungtel rian hruainak in upadi sersiamnak sub commission member te bantuk hna zong ah khan amah hi lutlai a ṭuanmi a si ti si. Hi thong kha zukua sawm sarih le kum thum The Second Party Conference Hakha peng aiawhtu zong amah he a rak si ti si. Cun thong kha zukua sawm sarih kum thum ṭhiamṭhiam December thla an tuahmi ram hruainak upadi hnatlakpinak te hna zong kha amah i zeitintilah commission member hoiti ko si law commission member le ahcun a voikhatnak Pitu hluatṭaw le pitu khawngsil a dotdot in thimnak tibantuk te hna zongah hin amah hi commission member ah an rak thim lengmangmi a si ti kha si. I committee commission member ah hin amah hi amah u Takhin Aung Min hi voi tam taktak ai tel ti khawh khi a si. I thongkhat zakua sawmsarih kum li in sawmsarih kum riat tiang hi Mindat peng in Pyituh Hluatdaw kuzali ah siseh cun thongkhat zakua sawmsarih kum riat in sawmriat kum hnih kum tiang hoi ti ko si law Matupi peng Noan Pyituh Hluatdaw kuzali in siseh amah he an rak thim ṭhan lengmang mi a si ti kha si. Hi thongkhat zakua sawmsarih kum sarih lio December thlai Matupi ah Khazai lentecelhnak puai an tuahmi ah amah zong nih hin first prize timi a rak hmuh. Amah nih hin a rak ngah ti zong kha a tuanbia kan rel tikah hmuh khawhmi a si. I a fawinak kan chim si ahcun amah te khin U Aung Min timi hi amah cu Mindat peng a si i a rianṭuannak ah Laimi, Chinmi lakah hin zohchunh awk tlak taktakmi pasal ṭha, dinfelnak lei in siseh, cun rianṭuannak lei in siseh, fimthiamnak lei in siseh, biatak tein Chinmi caah rian a rak ṭuanmi a si ti kha a si. I Kawlrampi luatnak kan hmuh khawhnak hnga ding ca, Mirang kut in luatnak kan hmuh khawhnak hnga ding ca zongah hin amah te khin U Aung Min timi hi biatak tein a cawlcang rian a ṭuan i General Aung San te hna he hin rian a ṭuanṭimi an si ti kha hika hin a tuanbia kan rel tikah hmuh khawhmi a si. Amah cu uh, pasal ṭha taktak uh, a chuahkehnak khua cu kan chim cang bantuk in Mindat peng kha a si i, uh, Tawngkung khua, Tawngkung khua a chuakmi a si. Hi hihi mi tampi a tuanbia aa thei lomi kan um men lai tiah tutan zongah hin ka ah hin vun i hrawm ding ah ka vun i hrawp duhmi hna kha a si. Hi kan chim cang bantukin hi bantuk Laimi kan pale hna an tuanbia hi mi zapi nih mi tampi nih kan theih ding ah a biapi ngaingaimi a si. Cucaah cun atutan zong vun in hrawmh kan duhmi hna kha a si. Mirang hna kut chungin luatnak kan hmuh khawh nakhnga biatak ten a cawlcangmi, ṭhanchonak lei ah a cawlcangmi kan pa pakhat a si ti kha a tuanbia kan rel tikah kan hmuh khawhmi a si. Hi mah vial cu kan vun i hrawm khawhmi siseh law a hnu video zong hi bantuk Laimi Chinmi hna kan pu kan pa hna an tuanbia le kan nunphung kan thawhkehnak kan holh le kan ca kan biathuk holh thuk kong ha peh lai pa YouTube ai. Ka YouTube kha subscribe rak tuah ve law video zong tampi kan chiahmi um Lai nunphung ha aa pehtlaimi holhthuk mithuk pawl zong kha kan chiahmi tampi a um live kan thlahmi tampi a um kan nunphung kan holh le kan ca lei ah kan ṭhancho khawhnak hnga kan tuanbia kan phihthlaunak hnga lo ka hen a zohtu vialte zong thazaang rak chuah ve ti zong kha kan sawm kan duh hna hlei tein bantuk kan Laimi kan nunphung kan holh le kan ca pehtlai hmunkhat te ah Ruahnak chuah na duhmi hiti hiti deuh hin tiah siseh ti na duhmi kan Lai nunphung ha pehtlai zongin nikhat tiah i hrawm khawh a si khawh men zongah rak ṭial khawh a si timi te kha ka hal a donghnak bik ah vun in cah ṭhan kan duhmi si. Nu video tu ah kan i thawng ṭhan te lai. Bye.